Şi'er pirsî got bîyî tu şi'era çê dikî, tu çawa çê dikî min ra got hin şi'erê xwe jê re xwendin. Got pir baş, pir baş a. Îca wî jî anî ji min re wezna wê wilo ye, qafiye wilo ye, min zanim hewqej fiqira tê movika bipîvî ji min re hin talîmat çêkirin dan a.

Şêxmûs Hesen ê ku piştre nav bi xwe kir Cigêrxwîn, yeke ji bi navbangtirîn kesayetiyên wêjeyî yên Kurd di sedsala bîstan de. Di navbera salên hezar û neh sed û sê û hezar û neh sed û heştê û çaran de jiya û bi dehan berhem dane pirtûkxaneya Kurdî. Arşîva Jigerxwîn ez benî sih û yek kitêbî wî pirtûkî wî hîn mane nehatine çapkirin. Bîst û yek hatine çapkirin, sih û yek jî nehatiye çapkirin. Ew jî heme di arşîfê li ba min in. Li gundê Hesarê bakurê Kurdistanê, Cîgerxwîn ji dayik bûye û bi destpêka Şerê Cîhanî Yekem re hatiye Amûdê li bin xetê. Cîgerxwîn xwendina olî bi serî dike û bi fermî dibe melle. Lê piştre şaşika xwe davêje û li dijî zilmê dibe dengê karkir û belengazan. Ey kar kur û xebat kar besê dem hatî rabin. Ta kengî emê karkerê axa û bega bin? Ta kengî emê hestiyê berlingê sa bin? Ta kengê emê kole û rezîl û riswa bin? Cegerxwîn, tevahiya cîhanê weke welatê xwe dide nasîn. Însanekî sosyalîst bû, welatparêz bû, Kurdistan, hertim ji devê cigerxwîn dernediket. Yanî peyva Kurdistan hem ji bo cigerxwîn û hem ji bo malbata cigerxwîn peyva herî yekemîn bû. Gelek sal pê naçin ta ku cigerxwîn bi hestên xwe yên neteweyî û nivîsandina bi kurdî tîpên latînî Nema dikarî xwe nêzikî komnîstan bibîne. Ez du malayekê ji min pirsiyan, wan jî digot divê tu nebêjî ez kurd im. Min got yaqî nebêjî ez kurd im naxwe ez çima cegerxwîn im. Dîdikî, bavê min ez ji bo kurdîtî bûme cegerxwîn ez ne komnîst im û ne hevaliyê bûm. Lê ez dime dostê wan ala esas hûnê alîkariya me bikin em ê heraka kurdî pêş ve bibin. Eger hûn heraka kurdî pêş ve nebin nabin hevalê wan. Îja ez û wan jî hemxeylîn. Seyda dixwest Pirtûkê xwe bi kurdî çêbike. Em bi kurdî jî çêbikin ku nabe. Xalid Bekdaş qebûl nake. Muhim nehiştin em pirtûka çêbikin. Di pêncî û hefta de ez çûm Mosko. Emrê min bîst sal bû. Ez çûm Mosko di mu'temera festîvala xorta de, xortê alemê de. Ez vegeriyam. Seyda Hat Cemigund, ku me û Şûîya teqrîben cewaba hevdu dayî ji ber ku tiştên di nav we ti çêbûne li wê derê. Min got belê Seyda ev çêbû, ev çêbû û ev çêbû ye. Çi çêbû? Na me de me û Komanîst Adê nehiştin em ku wefdê Kurdî bibînin. Tiştên got duh hebûn. Yanî na me de mesela Kurdîtiyê dest pê kir û ewan nedixwest. Ji ber wilo me me got Seyda divê em dev ji wan biqirrin. Me rabû partiyek çêkir bi navê Benda Azadî. Ew emîn yanî serokê me bû. Em bi hevdû rûniştin sed dor not însanî em giyan hevdû. Hinek ji me bêtirê me jî em ji kadirê Partiya Komûnîst a bûn. Lê hinek jî hebûn ne komûnîst bûn ne ne siyasî bûn ne hizbî bûn bes kurd bûn. Bi hevdor em rûniştin me rabû ev partî çêkirin.

Wekheviya di navbera jin û mêran de û azadiya mirovan ji hindir malê dest pê dikin. E, bêguman Cegerxwîn ê yekemîn bû ez li gor têbîra min, li gor civata em tê de bûn, ew malbatên nêzîkî me, dost û hevalên me, Cegerxwîn ê yekemîn bû ku azadî da keçê xwe. Em şandin dibistanê heta ku dibistana fermî jî nemabû. Xwe hê min wana birê me û çûn dibistana Suryanîya û di wê dibistanê de xort û keç bi hev re rûniştî bûn. Geleka ji heval û dostên me di Gocegerxwîn qîza xwe şandîye dibistanê din ku bi xortar kare di ser kursî yanî tenişta hev rûdinên. Lê bavê min guh neda vê çî. Ji ber ku bavê min her tim bang kirî ku keçê rabe

Di sala hezar û neh sed û pêncî û siyan de rojhilatnasekî swêdî diçe rojavayê Kurdistanê ji bo lêkolînê di wêjeya kurdî de gelek hunermend û nivîskarên kurd dibîne û dengê wan tomar dike.

Ji ber vê yekê jî jê re gotiye ez van herdû qawana didim te eger seba tiştek ma hat misalan dikarê teslîmî Cigerxwîn bike ji ber ku dengê Cigerxwîn li ser heye. Beşê herî mezin ji jiyana xwe Cigerxwîn di feqîrî û belengazî de derbas kir. Lê her xelk han didan ku bixwînin û gelek caran li ser dibîstanan digeriya û qelem û defter bê beramber li şagirtan belav dikirin.

Medresê hat riya xwe mektebê xist qelem û defter ew kirin a jî biçûk im wextê ez dîtim ez keçek im di nava xwarda de pir kêfa xwe anî ez rabûhim bêz kirim û maçî kirim îca piştî wêne xwarda çû ji bavê min re got gola Seyîdayê Cegirxwîn hatibû Ew kir û Zekiya gelek hêfa xwe anî nivine keçeka û di nava qas xorta de ye. Cegerxwîn metirsî bû li ser desthilatdaran û loma jî herdem li pey wî bûn. Tiştê gotî bîra me yanî gava ku muleheqa wî dikirin mecbûr bû li mal naxwe veşêrê yanî gava ku Polîs dihatin malê meselan hicûmê malê dikirin şevaqê saet pênc şeşê sibehî pêncê sibehî dihatin ketin hundir. Hasil wê çaxê tê bîra min em li hara Ermeniya bûn. Em di xaniyê yekê Ermenî de bûn. Rojekê polîs xuya dike tê kurê xwediyê malê xwediyê xanî bazê di bê xalo xalo esker hat. Çimkî esker gava gotê bavê min çawa ev çi ku dihre yanî em ketine devê hene nizîkî devê derî bûne hema xwediya malê yanî xwediya xanî dibêje hema xalo xalo ma derbas be mala me. Ez ê dirîj taasê bikim. Ew jî derbas dike hundir cem xaniyê xwe, oda xwe. Tu nabê zaroka wê nû çê bûye, ew jî hundir de ye. Û dirî lê asê dike û kilît atixte bêrîka xwe derdikeve. Polîs tên digerin vir, hasil tiştekî malê teftîş dikin vir de wir de. Ka jigerxwîn dibe jigerxwîn ne dede ye. Kesek min nizan got na ka bî xanî bî odê ji me re vekin got wela xwediyê wî na. Xwediyê wî ne li vê de çiya gund û miftakilîta wî pê re ye. Em kir. Û îca wî çaxê polîs diçin yanî te muxtar bû ara bû. Piştî ku derket polîs derketin çûn, bavê min jî ji orê derket got law Xezal, navê wê Xezalê bû. Got Xezalê got çi? Got law min nabe zaroka min di hundir de bû fêm kir û hema qêrînî bike, deng bike, bigirî vir de vir de. Ê got xalo tiştek nebûye? Hema destê xwe dêne ser devê wê na bifiltisîne? Fêm kir, ez karim deh hebî weke wê bînim, lê min nikanî yekê wek te bibînim. Gelo di wan salên derbiderî de çawa jiyana malbatê bi rê ve diçû? Diya min bi bavê min re jiyanek dûv û dirêj bi azarî û êş û xemgînî derbas kiriye. û bêhtirê cara tunebûn û feqîrî û diya min em zarokê xwe tev xwedî kirine û bêhtirê cara bavê min ne li mal yan jî di zindanê de bû ya jî dûr ketibû ya jî salekê çû şoreşê. Yek rojê jî bavê min yanî nizanîbû ev mal çawa xwedî dibe lê diya min ev barê giran avê ser milê xwe. Diya min a got. Divabû bi me her tim bi me mijûl bibe û tevlî ku nexwendî bû jî diya min lê wek kulturek kurdî û divê bi zilamê xwe re vê azariyê bikişîne. Yek rojê diya min xwe az nekir. Car cara difikirî digot bavê min Seyda ma ev zarok siba mezin bibin me ji va zarokar tiştek nekiriye. Min Şehada xwestan jî ez nedibûm mamoste. Min her tiştê ku ji bo mamostatî lazim bû min kir, ez nekirim mamosta ji ber ku ez xêza Cegerxwîn bûm. Sala hezar û neh sed û şêst û nihan Cigerxwîn tevlî şoreşa Kurdistanê dibe û li wir dîroka şoreşê dinivîsîne. Tiştê ku herî giring in ku wextê li şoreşê bû sala hezar û neh sed û şêst û niha Şoreşa Kurdistanê bû. Tarîxa şoreşê nivîsanibû. Yani ew sala gulwête bû, nivîsandibû. Lê mixabin nusxa ku hatiye nivîsandin li Kurdistanê maye winda bûye. Nusxak jî bi xwe re anîbû. Ew nusxa jî winda bûye. Lê xetê dest me dîtibûn. Xetê dest

Di wî wextî de bi rastî rewşa me pir baş bû. Bavê min hem mamostê Zagongeha Bexdadê bû qismê kurdî, hem jî di radya kurdî de kar dikir. Piştî ku Cîgerxwîn vedigere Sûriya, diçe Libnanê û di navbera salên heftê û sê û heftê û şeşan de li wir dimîne. Lê her hêviya wî ku ji wê jîngeha stemkariyê derkeve, bêhna azadiyê bike û bikaribe berhemên xwe çap û belav bike. Navbera min û wî murasele çêbû. Çend nivîskar li Swêdê hebûn, diçûn

û tiştê xwe xist çanta wî de û bi destê wî girt heta Stockholm. Ji bo hatina ber bi Swêdê ve cîgerxwîn kiriya balafirê jî nebû. Di meha Hizîranê giştik Mikar kir yanî di sala heftê û niha de tê bîra min di xastexaneyê Mikarê temrîdê kir û bi meaşê xwe civand û hevala min xendan ez ji bîra nakim ew ji min tamam kir.

Dixefile cemidîya. Go min got çi ye ew hal seyda? Go wellahî ew du rojîn kes diyara min de nehatiye. Edin tiştekî bêjî tune bû. Min got seyda em diçin. Çend pirtûkên wî hebûn û çend cil û bergên wî hebûn. Me ewne xistin turekî û em li makîna siwar bûn. Em hatin mala min Stockholmê. Ji wî rojê şûn de. Ji Yexûn ta Gulana hezar û nod sed û heştî mêvanê min bû tev maliyê xwe. Li Swêdê asoyên nû li pêş cigerxwîn vedibûn û êdî xewnên wî cêbicê dibûn. Me wî cih anî xanî û tiştê wilo û hişt wî bidin naskirin li ser rojnameyên swêdî û rojnama Uppsala Nya Tidning pêr muqabele çêkir. û pê re bûm di komîta komîta kulturî çêbû cara yekemîn li tarîxa swêdê gi şairek mezin ev vê vê şevê re dû şivan perwer hat ji almanya ew gulistan û grupa xwe

Hez li Swîdê dikir gelekî û digot digot bi cenetek hev bi dinyayê di Swîdê ye. Yanî însanek însanek bi zilmê re bû, bin zilm bû, mezlûm bû. Yanî wexta merov dibîne welatekê

Me biryar da ku ez weşanxaneyekî deyînim û dîwanên cîgexûn em çap bikin. Weşanxaneya Roja Nû min danî û pênc dîwanên cîgexûn pê hev me weşand. Daxewa ji dîwana dawî aşitî cîgexûn nedît. Berî ku ew bê weşandin ewê umrê xwe temam kiribû. Di Jîngeha Azadiyê de li Ewropa cîgerxwîn dikarî gelek navdarên Kurd û hezkerên berhemên xwe bibîne. Cîgexûn gava hatibû Swêdê yek ji armancên wî jî ew bû ku Kurden derbeyî Orê tinas bikin. Bêguman ji ber tahda li welatê me gelek rewşenbîrên Kurd, gelek zaneyên Kurd welatê xwe bicihîştibûn û dixwest wan nas bike. Qanatî Kurdo, Profesor Qanatî Kurdo li Lenîngradê name şandibû Cîgexûn re. Cîgexûn davet kiribû.

Dixebitin, cihê xwe li ew neditin û tabê gavat du mamosteyan wek cîgerxûn û qanatên Kurdo di jiyana xwe de bûn kesî din ji wan bilindtir bi hêz te netewî nedîtiye rastiyê. Cîyexûn re çûne Almanyaya. Gava em çûne Almanya ew kongra komkar bû Federasyona Komarên Kurdistanê li Almanya bû. Li wir cîgerxûn dît ku ew xort ji bo parastina kongre bi Têlsizan bi ew radyoya ew ki xeber didin bi hev dira. Ewil car jî gexwin tiştek wiha dît û ez bawerim. Digot ê din baweriya min heye kurd dikarin Kurdistanê saz bikin. Xewna xwe yanî gi xortê kurda dixwest bibîne. Çû Rûsya, çû Fransa, çû bi Yilmaz Guney şevekê Înstîtuta Kurdî çêkirin. Geriya Di nav Kurdên Kafkazyayê de jî navê Cigerxwîn belav bûbû. Nav û dengê Cegerxwin ku belav bû ew çend helbest me bi radyoyê jî dixwend. Radyoya Kurdî ya Êrîvanê heye yen. Dûra dîtin ku ev helbest belav bûye û yanî li melet xweş tê. Aram, Aramê Tîgran wî jî ji min xwest, got heyran Çend helbest hene ku em bikar bin bikine kelam. Pirraniya stranan helbestên cegerxûn bû tê de û cara pêşîn jî dengê şivan bi radyoya me li dinyayê be yanî belav bû. Ji bo kesekî ku nişteciyê Swêdê be, serdana Rojavayê Ewropa asan bû, lê diyar bû ne serdana Sovyet. Hatina cegerxwîn bo Sovyet Ew jî dîrokeke pir yanî dilê Cîgerxwîn pir êşand. Cîgerxwîn wî çaxê li Stockholmê bû, dawa vîza kir ku bê Sovyet lê mixabin Dezgehên Sovyetî gotin em nikarin vîza btedin ji ber ku têkiliyê me bi Sûriya re pir xurt in. Em naxwazin ji bo yek mirovekî em têkiliyê xwe bi Sûriya re xira bikin. Di wê çaxê de jî rehma Xwedê lê be qenatê Kurdo ew dawa jêr çandibû. Wexta me telefon min bi xwe telefonê Stockholm kir bipirsim ka vîza stand nestand. Yanî giriyê cigerxwîn hat wexta ji min re got ku wela law tu dibînî hewqase ji bo sosyalîzm me kar kir û hewqase propoganda kir û hewqase ji bo mafên çare nûsî ku prensîbê sosyalîzmê ye û te dît wa vîza nedan me.

Bîst û duyê meha dehan sala hezar û neh sed û heştê û çaran li bajarê Stockholm taxa Tensta di nav zarokên xwe de ji bo cara dawiyê cigerxwîn çavê xwe digire. Mixabin gava ez hatim Swêdê. Heştê û çar o. Piştî sê meha li ser destê me bavê min çû dawiya xwe. Yanî bi rastî ew bêjin saet ya saet û nîvek destpêka ku gozikê min têşe xwişka min Gulperî yanî yek divê serê xwe Hertim heya sax bin serê xwe li ber xwişka xwe Gulperî bixewînim. Gelek alîkarî bavê me kiriye. Yanî hema bêj wek dê bû jî wek xwişk bû jî. Pir min ji xew rakir gora Rewşa bavê te ne baş e. Hûn baş telîfonê textor bike me telîfonê textor kir. Textor got em ê textorekî din ji wer ê mala bişînin. Ez jî li ber text bûm. Bavê me yanî min dît yanî rewş deqe bi deqe rewşa wî na ne baş dibû. Min got, Pişta te têşê? Got, Na, zikê min têşê û wirde wirde me dît rûvîna Şîmo yanî. Yê dîtî û ket bê heya textora digo. Textor biryar da got, Wela çi ye serheqya xwe. Me xeber şand an jî hevalên li Kurdistanê li Rojava bihîstin bê goman. Ew wana gotin heta falan çaxê bên ji ber ku lazim hazirîya xwe bikirane. Dûra me li vir hazirî kir. Li gel xanima cîgeh xwîn, keça cîgeh xwîn Gul, du keçên cîgeh xwîn Gulperî û Suad û her du bûkên cîgeh xwîn Gulperî û xanima Kesra Zekiye. Pênc jin û ez em teyara siwar bûn ku tabûta wî bibin teslîmî gelê xwe bikin. Paradoksek li vir hebû, cihê xwe naxwe dostê karkeran bû, xebatkaran bû. Gava em di dermeke peya bûn ku teyarek bigirin biçin Şamê. Lê heta êvarê tabût wina bûbû. Me tabût nedî. Demê telefon jî tune bûn. Paşê me têkilî danîn li gel Swêd. Gotin ku karkerên li Danmarka çûne grevê, loma teyare têxîr bûye. Edin em Îşevê li wir man, roja dinê em teyare siwar bûn li Zurîxê gere me teyarek din bigirta. Li wî teyare jî cî tune bû, balafirê jî cî tune bû. Malbate kir girekî pê hêsiya ku em Kurd in û şaîrekî mezin in Kurda Di axaftina me de guhdarî kiribû li derê gel memûrên balafirgehê. Gotin heyran em dimînin kerem ku hûn biçin Kurdistanê. Çixa gava em gihand Kurdistanê nîvî şevê em gihand balafirgeha Şamê. Nêzî dora du hezar Kurd hatibûn balafirgehê. Li wir Meytacî ge xwin li arebe siwar kirin li ambulansekê ma berê xwe da Kurdistanê.

û di dîroka Rojavayê Kurdistanê de ev yekem car bû ku ew hinde xelk dihête ser kolanan weke wefadarî ji nasnameya xwe re. Ji alîkî din ve eve derbirîna spasî bû ji Cigerxwîn re li ser xizmeta wêje, ziman, gramer û dîroka zarokên rojê. Wefata wî jî bû wek wek şoreşekê.

Li gelek parçe bi rastî erkê xwe gelek baş rabûne. Bi şêwekî semînar, bîranîn, kor, festîval, dananî nav û yîne li ser cadeyekî, li ser parkekî, avakirina wekû dezgehekî bi nav û yîne li Bakur li Batmanê hatiye kirin. Ev e nîşanek ku miletê Kurd

Herêma Kurdistan û Hikûmeta Kurdistanê pê re be, em ê jî halîkar bin bi hemî şêwayekê ku festîvalekî gelek dewlemend, rêk û pêk, ku encamekî baş bide, ku neslê me yê ev rû bizanîbe Cegerxwîn estê de Cegerxwîn çi bû, dewrê wî çi bû, rola wî çi bû û boçi ew hemû xizmet û xebat kiriye bo Kurd û Kurdistan. Me ev proja pêşkêşî Hikûmeta Herêma Kurdistanê kiribû û soz jî dane me ku ew ê kitêbê wî hemû cika çap bikin.

Solîdarîtet, mafê mirovan, wekheviya jin û mêran dijî zilm û zordariyê, mafê her kesî ku bi zimanê xwe biaxive, binivîse û bixwîne, evîna welat û evîna jin û mêran. Ez pê serbilind dayîke mezin bûm ku ez bûka vê vê aîlê bûm ji ber yanî fexr û şehnazî ye ji me re.

Cegerxwîn, ew tiraf fexreke ji me re bû, keçam îro bû ka Cegerxwîn be. Zanî wê demê du fenomen hebû mîna ku muşterek bû qasî ez zanim. Yek şerê Mistefa Barzanî bû, Mela Mistefa Barzanî a dudîya şeîrên Cegerxwîn bû. Yanî ev her du li Kurdistanê hişyarbûnekî pir mezin çêkir. Cegerxwîn wek şiterdibêjim wek apekî bû bo yê me. Ji ber ku ew apê min gelek hevalê hevdû bûn. Apê min ti mele bû, rî û şaşik û cibbe. Di got, Cegerxwîn here cehenemê ez ê berî wî herim. Ez bêyî Cegerxwîn nahêlim here cehenemê. Ez ê cibê xwe wilo bikim û ez ê bêjim eger hûn û Cegerxwîn bi cehenemê min berî wî bibin. Ji ber wilo me gelkî jê hez dikir û heta anha jî eger navê wî tê bala min,